Akken i t-yenna Burus i tmezdayt ifasusiyen, tanemmirt, yeɛni yebda-tt s lferḥ d ameqqran, yeqqar-as, tanemmirt imi i d aɣ-tburkeḍ s mkul lbaraka yellan deg yigenwan. Awal n Sidi Rebbi mi ara d-yini mkul, c'est que mkul. Ulac acu ixuṣṣen, yella kullec. Ihi, tanemmirt imi d aɣ-d-yefka ttawil-agi s wacu mačči kan ad nessel nekkni i wawal-is dagi, lameɛna ad ittubeccar s ttawil-agi ata n tilivizyu. Donc, le titre n wass-agi ad am-d-iniɣ, Yewwi-ken uḥemmal d asawen. Ad awen-d-iniɣ acimi i ken-yewwi uḥemmal d asawen. Yewwi-d neslet i wawal n Sidi Ṛebbi i yura Buṭrus di tebṛat-ines tamezwarut deg yixef wis sin si tseddart tesɛa akked ɛecṛa. Lameɛna kenwi, ah, mi yella yettmeslay ɣef idak i yellan beṛṛa n wexxam n Sidi Ṛebbi, lameɛna kenwi ay imeɛzuzen, lameɛna kenwi a tarwa n Sidi Ṛebbi, d ccetla yettwaxtaren d tajmaɛt n lmuqeddmin tageldant d lǧens imqeddes d agdud i d-ittuḥellan i wakken ad tettberriḥem leɛǧayeb n win i ken-id-yessufɣen si ṭṭlam ɣer tafat-is yesteɛǧiben. Kenwi ur nelli ara zik d agdud, tura aql-ikun d agdud n Yillu. Kenwi ur nufi ara zik ṛṛeḥma, tura tufam ṛṛeḥma. Vous êtes un peuple élu. Kenwi d agdud i yettwaxtaren. Bɣiɣ. Iwakken ad d-nawi s lexbar mliḥ mliḥ s ugerruj-agi ɣlayen, s tidet-agi i d-yeqqar yiwen uqeddac n Sidi Rebbi, yeɛni teswa milyun ginin, si, d imelyaṛen i teswa, mi ara nsel i win akkenni i d aɣ-d-yennan, Kenwi d agdud i d-yettwaxtaren, d imqeddsen, d lmuqeddmin. Teẓriḍ d acu xeddmen lmuqeddmin zik, di lɛahd aqdim? Ttilin-d gar wegduden At Isṛayil akked Sidi Ṛebbi. Xeddmen deg umkan iqedsen, xeddmen deg ufakan iqedsen, ttqeddimen, ttaken iseflawen i d-ttawin wegdud, a d-yettawi wegdud, i ttaken ula d nitni, ttaken-ten i Sidi Ṛebbi Ameɣlal, win yeddren i dayem. I win yellan, akken i d as-tenna i Musa, donc kenwi ad d-iqqar kenwi a tarwa n Sidi Rebbi teṭṭfem amkan-agi. Alors iwakken i ad nefhem ayagi, iwakken ad nawi s lexbar xaṣum, yani ur d-qqareɣ ara ilkulli, Nay, iwakken ad d-nawi kan ciṭuḥ s lexbar, s temɣar n tidet-agi i yeswan d imelyaṛen, ur nezmir ara ad tt-newzen, bɣiɣ ad nuɣalet ar lɛahd aqdim, bɣiɣ ad nuɣalet ar s agdud amezwaru i d-yettwaxtaren, ar s agdud n At Isṛayil i d-yettusawlen iwakken ad yuɣal d Illu, d agdud n Sidi Ṛebbi. Yella d akli. Yella d akli azal n ṛebɛemya u tlatin iseggasen, à peu près akteṛ n ṛebɛa leqrun i yella d akli. Ṛebɛa leqrun-agi akked kra iseggasen, d yiwet n tallit i d-tɛac daɣen, yani talsa, d-tɛac l'humanité, i d-iɛac wegdud, Uqbel ad d-yas Yasuɛ Lmasiḥ, anida n Sidi Ṛebbi, ulac, ur d-icegga ara nnbi, ur d-icegga ara anzerfu, un juge, ara d-yilin ad d-issiwḍen awal, nḍarat, tibratin, n Sidi Ṛebbi, awellah n Sidi Ṛebbi i ugdud. Donc ṛebɛa leqrun la ugdud-agi yella d ulac. Yella mi ara d-tafeḍ iman-ik, yeɛni s jeddak, ujeddes n jeddak, keččini, mmi-k neɣ yelli-k d aklan, tlulem-d d aklan, yeɛni axir ur nettidir ara wala ad nili d aklan. Axir ad nili d ulac wala ad nili d aklan. Donc agdud yella di teswiɛt-nni akteṛ n ulac. Ata amek yella wegdud tazwara. Mbeɛd isawel-as ad Sidi Rebbi, am Abraham, yella ula d netta ur yessin ara Sidi Rebbi. Meɛna yenna-yas, Ffeɣ! Rwaḥ! Rwaḥ ad k-rreɣ seg win akkenni, ha, seg win akkenni i yellan deg uxxam-is, s twacult-is, s iqeddacen-is, s lmal-is ameqqran d umecṭuḥ, yeɛni sɛaya n lweqt-nni ur ixuṣṣ kra. Mi yenna-yas, No! ur iyi-tessineḍ ara, rwaḥ, rwaḥ ad k-rreɣ s tambidwa, ad k-rreɣ yeɛni d ad k-rreɣ d win ur nesɛi ara axxam fiks, rwaḥ ad k-qeccmeɣ, rwaḥ ad k-ferseɣ, rwaḥ ad k-kkseɣ akk yal ixemmimen-nni, rwaḥ ad d-ssuffɣeɣ seg-k. Lɛinṣer n lbaraka i wiyaḍ-nin. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Kemm d lɛinṣer n lbaraka i wiyaḍ-nin. Yagi. Musa yusa-d ar Sagdud, ad t-id-nɣer di tektabt usmekti deg yixef Wis 28, taṣeddart tamezwarut. Yenna-yas Musa i wid n At Isṛayil, yenna-yas i wigad-nni i d-yefrarin si nnbi Abraham, seg umeddakel n Sidi Ṛebbi, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ma yella kra tesmeḥsiseḍ i ṣṣut n Sidi Ṛebbi, Illu-ik, en observant et en mettant en pratique tous ses, tous ses commandements, ma yella tesmeḥsiseḍ i Yillu u terriḍ-d lfeɛl n ddaṛat-is irkul i txedmeḍ yis-sen, telḥiḍ yis-sen, Ameɣlal, Ameɣlal win yeddren i dayem, Illu-ik te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ad ak-yefk, yeɛni leḥkem, ɣef akk tizemmar, ɣef akk leǧnas, ɣef akk lmulk, ɣef akk tigeldiwin, ɣef akk timura i yellan di ddunit-agi. Ma yella tesmeḥsiseḍ i wawal n Sidi Rebbi, ma yella kra tettedduḍ yes, ad ṭṭseḍ, yeɛni d kečč ay iḥekmen kullec. Akken i d-yessawel i Abṛaham, yessufeɣ-it-id si twacult-nnes. Teffɣem-d si twaculin-nwen neɣ ala? Ha? Teffɣem-d si twaculin-nwen neɣ ala? Yenna-ak Lmasiḥ, ur d-usiɣ ara i wakken ad d-awiɣ lehna, meɛna usiɣ-d i wakken ad bḍuɣ. Mi, ur ntettut ara awal i d-yenna Lmasiḥ ar taggara, nezmer ad nini yerra, daymen ur yettaǧǧa ara yeɛni le le vide deg wayen i d-yeqqar, nek ǧǧiɣ-awen-d lehna-inu, fkiɣ-awen lehna-inu, mačči lehna n ddunit. Ur d-usiɣ ara i wakken ad awiɣ lehna, mačči lehna-nni, maɛlic, maɛlic, anef-as, ur yessin ara, mecṭuḥ, akka-agi i tt-id-nufa, amek ara nbeddel, acu ara d-inin wiyaḍ, mačči d lehna-nni i nettɣummu,

Iqqim-d kan ad s-tiniḍ i yemma-k neɣ i baba-k, ɛreḍ it, wali-t ad twaliḍ i yi-tfehmeḍ. Ur zmireɣ ara ad qqimeɣ akked kra deg Lmasiḥ. Ur ddin ara ad qqareḍ-ten, mais mi ara d-temlileḍ s idammen-agi, je pense que tafaruq ɣef wacu d-ihedder. Mais tura mi ara zdat akka tu cwi ad nwali iwacu. Iwacu. C'est très difficile, iwɛer. Nekkini yemma tella tettru azal sin iseggasen.

Akken d-isawel i Abraham, i d-isawel i wegdud n At Isṛail i wakni ad ilin different. Ikkes-iten-id, ikkes-iken-id si teswat, ikkes-iyi-d si teswat i wakn ad nili nxulef ɣef teswat-nni deg wacu i nella. Il nous a deculturisés, ma yella kra zemreɣ ad d-iniɣ. Ibeddel-aneɣ taqafa, ibeddel-aneɣ idles. Ittbeddil axemmim, aɣ ittbeddil tamuɣli, aɣ ittbeddil tissas, aɣ ittbeddil lsisan ɣef acu i nbennu, aɣ ittbeddil iswiyen ɣef acu i nettidir. Agdud n At Isṛail, yextar-it-id Sidi Ṛebbi, isawel-as-d Sidi Ṛebbi, ikkes-it-id Sidi Ṛebbi ssuma ɣlayen, iwakken ad d-isebgen. Yes, ad d-isebgen Rebbi s ugdud agi n At Isṛail, anwa-t Rebbi? Anwa-t Rebbi? D acu i yettraǧu Rebbi? D acu i yebɣa ad t-yexdem Rebbi yis-k? Acḥal meqqer Rebbi! Di lɛahd aqdim, ur ẓriɣ ara ma yella kra iṣeḥḥa win ara d-iniɣ, corrigez-it-id, je pense que ulac, yeɛni akken i isemma iman-is Rebbi, ulac yeɛni le,

Mačči mi yemmut lqem, mačči mi yemmut ugellid. Dayur même Ferɛun yella d arebbit n lekdeb i wegduden at Isṛayil. Mi ara yemmet Ferɛun, anwa ara d-yuɣalen deg umkan-is? Ad d-yuɣal mmi-s. Ba Sidi Ṛebbi yenna-yas, Mmi-k-agi d ayla-w. Ad t-id-teḥkiḍ ad yuɣal d arebbit, awi-t-id ar daki. Mačči d taɣart i yeqqur wul n Sidi Ṛebbi, il n'est pas sans pitié, lameɛna yezgu-yaɣ tikwal ifassen, am akken i ma twaliḍ mmi-k ay yetturar, ay yetturar yeɛni s leḥwayeǧ akka-agi, s tɣawsiw, yeṭṭef lmus, des fois tessneḍ awḥid d akini, ala tin yuffa ttmer, awi-yi-d ar dagi, d ssif, yeɛni d ssif dans le sens.

11.5-5 ad d-nɣer, Mi d-ifakken i wid n At Isṛayil teddun di ṣṣeḥra, walan akk lmuɛǧizat-nni n Sidi Ṛebbi, d acu llan xeddmen? D acu qqaren? A, tecfam asmi akken i nella di Maṣer, ntezzi-d iqaẓanen-nni n lubyan, lexyar,

Ffɣen-d i wakken ad ilin yani d lbaraka i wiyaḍ i wakken ad beddlen yani tikli umezruy i wakken ad ad sseɣren ddunit bɣan ad uɣalen ar lxyar ibɛak agi xeẓdaru ula d nekni Tagi xdaru ula d nekni, mačči kan s lmuɛjizat-nni s wacu d-isuffeɣ Sidi Ṛebbi agdud n At Isṛail si Maṣer, lameɛna s mmi-s awḥid Yasuɛ Lmasiḥ i yefkan idammen-is ɣef ṣṣalib. Ass-agi nekni nbeqqu ad nuɣal ar lexyar, nbeqqu ad nuɣal s afeqqus, nettak lmeǧhud-nneɣ, nettak lewqat-nneɣ, nettak idrimen-nneɣ deg wayen ur nesɛi lmeɛna. Nekni i d-yettisawlen ass-agi i wakni ad nili d nekkni ara yesseɣren d nekkni ara yesselḥun d nekkni ara yeṭṭfen avulun nuɣal nxeddem lestop di ddunit agi nekkni ah asmakken i nella yakka asmakken i lliɣ nekkini yumineɣ ara s lmasiḥ j'ai pas de problème ḥemmlen-iyi akk deg uxxam ḥemmlen-iyi akk di taddart enfin akken ttwaliɣ Ur yi-d-staxren ara seg uxeddim. Fkan-iyi yelli-tsen asmi tt-sutreɣ. Enfin, je parle pas de toi, hein, Yak. Mais tura asmi ur nɛas Lmasiḥ, acḥal d win d ṣṣaḥ umi truḥ trika-ines, umi skessen tameṭṭut-is, kksen-as arraw-is, suffɣen-t, kksen-as lwart-is. qeccaɛent ḍeggrent akken sexben Yasuɛ Lmasiḥ berrant berrant alors i nekkni ass-agi d acu d lexyar d acu n ufeqqus d acu n tmellalin ɣur ax tewwi Meɛna amini-nni, acqirrew-nni, ixemmimen-nni, ẓram d acu-ten, ixemmimen yecban wigi dagi d acu-ten neɣ ala? Tabga nni yettṣeggeden akkenni taṣennart-nni ma s-terḍ tawekka-nni neɣ aɣrum-nni, uɣalet-d.

Yeɛni tɛedda teswiɛt, anida Sidi Ṛebbi yeǧǧa agdud-is, ɣas ulamma yeɛni xaylet-d kan, yiw kan ad nvuyajet ciṭuḥ ar ṛebɛa n yiseggasen, ar Ṣanzruf anda akken i yella wat Isṛail, dinna ad d-tekkreḍ ṣṣbeḥ, ad d-tafeḍ lmakla-inek tella.

Ṛebɛin iseggasen tetten alammi yessaweḍ lḥal ad cetkin, ixuṣṣ-aneɣ uksum. Ax n aksum a sidi, ax n aksum. Usant-d tjirra, maɣ teddmeḍ-d? Ur tesɛiḍ ara même pas tifextin neɣ ad truḥeḍ ad tandiḍ neɣ ad tɛasseḍ neɣ ad, ruḥ maɣ teddmeḍ? Ata wegdud i d-yextar Sidi Ṛebbi. Ur nettmektay ara kra imeslayen n Yasuɛ Lmasiḥ imi d aɣ-d-yenna, Ur ttxemmimet ara ɣef wayen ara teččem d wayen ara teswem. Baba-twen yellan deg yigenwan ilehu-d di kullec. Ilehu-d di kullec. Annect-agi iɛac-it-id ugdud n At Isṛayil lmudda n ṛebɛin iseggasen. Ad nuɣal ar taktabt n usmekti ixef wis sebɛa, taṣeddart sebɛa tmanya. Acu i sen-yenna Sidi Ṛebbi i ugdud-agi? Acimi la question ara d-yasen, mais d acu i yexdem ugdud-agi i wakken ad yuklal neɣ ad iwali, ad iḥar, ad iṭṭef, ad yili akud-s i urebbi u t-yecban wagi i d-ilhan deg-sen? Mačči imi tugarem igduden nniḍen i ken-iḥemmel Umeɣlal yerna ixtar-iken, axaṭer d kenwi i d imecṭaḥ akk-i d aqqel akk deg igduden, lameɛna d leḥmala i ken-iḥemmel Umeɣlal, d tuṭṭfa i yeṭṭef di lɛahd i yefka i lejdud-nwen, daymi i ken-d-yessuffeɣ s ufus anezmar, yefdek-id seg uxxam n tkelwa, seg ufus n Ferɛun, agellid n Maṣer. Mi ara nɣer Lɛehd Ajdid, tibratin n Bulus, tella yiwet n lḥaǧa yesmekti-yi-tt-id dayem. Tella yiwet n lḥaǧa yettɛawad-as-id di mkul tibratin-is, yerna yezmer ad tt-naf di mkul ixfawen n tebratin-is i yura. s nneɛma, s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i tettwasellkem. S nneɛma n Sidi Ṛebbi i nettwasellek. Mačči d Ṛebbi s timmad-is i d as-d-yennan i Bulus, Nneɛma-w tekfa-k, yeɛni beṛka-k, yeɛni tqum-ak, tqudd-ak. Mačči d cceḥḥa, mačči nneɛma, nneɛma beṛka-k. Ah, mačči dagi kan ay yefka nneɛma-w ur teḥwaǧeḍ ara sennig waya. Donc ma yella win i d-yewwin s lexbar, ma yella kra win i iwulmen i wakken ad aɣ-d-imeslay u aɣ-isselmed ɣef temsalt-agi d nneɛma, d Bulus s timad-is. S nneɛma i nettwasellek ay atmaten. Ur d-neḥḥar ara, ur nefhim ara akter n wiyaḍ-nin. Je suis désolé de vous annoncer des mauvaises nouvelles, ah, yir lexbarat, mais ur nxulef ara wiyaḍ deg wacemma. Ur ten-nnif ara, wigad ur numin ara s Lmasiḥ ur ten-nnuf ara. Wigad i ɣ-ittqehhiren ur ten-nnif ara. d tiltin n Sidi Ṛebbi deg-neɣ, d ayen yexdem Lmasiḥ deg-neɣ i d aɣ-yerran ass-agi d agdud yettwaxtaren. Même si ayagi ad d-nawi s lexbar-is i wakken ur nettzuxxu ara ɣef wiyaḍ. Mais ur nɣelleṭ ara ay atmaten, ur neqqar ara, ur nfelḥu ara di tudert-nneɣ am wakken,

Yenna-t i wegdud n At Isṛayil, yenna-aneɣ-t-id ula d nekkni, surtout di tebrat, ama d ama d Buṭrus di tebrat-ines tamezwarut, tis snat, ama d Bulus di tebrat-ines i Ifasusiyen, nella nemmut, nella seddaw leḥkem n ṣelṭan n ddunit-agi. Mais s nneɛma n Sidi Ṛebbi nettwasellek, mačči i wakken ad aɣ-yeḥqer Sidi Ṛebbi, Ur nɣelleṭ ara, ilaq ad nettaṭṭaf tawal n Sidi Ṛebbi si leǧwahi-ines iṣeḥḥan. Yak, i wakken-i ma ur ɣ-d-yenni ara Sidi Ṛebbi, Eh, eh, ur ttzuxxut ara, ah, ah, ah, qqimet kan, ah, yak, kenwi deg umkan-nwen, nekkini deg umkan-iw, ah, ukessar, nekk ukessawen, c'est pas la peine ad t-, non? Teẓram d acu i yesseɣlin cciṭan amezwaru, ssebba tamezwarut? Yessuli iman-is. Neɣ mačči d tamkant-agi i ilaqen. Neɣ un peu plus i ṣṣerwa-agi. D aḥebbas i d aɣ-d-ixdem Sidi Ṛebbi i wakken ur nɣelli ara mi ad neddu deg ubrid nniḍen, ad aɣ-yesnernin, ad aɣ-yesselḥun, ad aɣ-yesmeɣren i wakken ad nuɣal D ccbiha n Yasuɛ Lmasiḥ. Ata! Ata d acu i yebɣa, yak? Am akken i ma ad ak-yini, Vwala, syagi, jamais, ur ttɛeddi ara, ur ttzuxxu ara, lḥu da! Iwacu? Bac akkenni ar taggara ad tuɣaleḍ. Tecbiha d ṣṣura n Yasuɛ Lmasiḥ. Tella tektabt tussma Asmekti bac ad nwali azal n usmekti di tikli-nneɣ akked Sidi Rebbi. Tecfam asmi, ma tecfam asmi teɣram di tektabt iqedsen, Weqbel ad yezger Yacuɛa d ugdud n At Isṛail, ad zegren i wasif n Uṛdun, ad ṛuḥen ar temdint n Yariḥu, yeɛni ad kecmen tamurt i yewɛed Sidi Ṛebbi ad tt-yefk i Wat Isṛail, i ugdud-nni i yellan d akli, ur neɣri ara, ur nessin ara. Donc uqbel ma akken i yeḥbes Sidi Rebbi asif-nni n Urdun i wakken ad iɛeddi wegdud ɣef Isṛayil, iɛedda i Yacuɛa, iɛedda yukel-i wegdud, uɣalen i waman teddun. D acu i d as-d-yenna Sidi Rebbi i Yacuɛa? Yenna-yas-d, Ddem-d seg wasif-nni tnac n yeẓra, acu asen-d lxedmeɣ, acu asen-lxedmeɣ a Sidi Rebbi? Sbedd-iten, ah! I wacu? I wakken ad ilin d asmekti, ad d-mmektin warraw-nwen, u ad d-mmektin warraw n warraw-nwen, asmi i ken-id-yessufeɣ Sidi Ṛebbi Ameɣlal s ufus-is anezmar. I nekni, d acu i yeẓra i nesɛa? Ɣef acu i nettekka anda llan anda anda la anda la lḥaǧa-nni ɣur nettmuqul ɣur nettmuqul bac ad nmekti afus-nni ad nezmer s wacu i ɣ-d-yesseḥya Sidi Rebbi. D acu? Donc ad nettmekti afus n Sidi Rebbi di tudert-nneɣ. Amek nella, amek t-nessen, amek nelḥa, amek nuɣal ass-agi. Taswiɛt n layas, ha, taswiɛt uceqqar rawleɣ, taswiɛt yeɛni la d murmure akken t-ixdem wat Israël deg uneẓruf, ddwa-ines d tamuɣli ɣer Sidi Rebbi d usmekti d lxirat-ines. Ɣret, ad ken-id-ɛerḍeɣ, yeɛni ɣret ahellil wis xemsa u tlatin. Wagi d yiwen kan uhellil si gar ihellilen, surtout wagi ad yexdem Dawed, anida yessaweḍ tikwal même Dawed yenna-yas, Ya Sidi Rebbi, rẓasen tuɣmas-iw igadri, sdegdeg-iten, ssenger-iten. Ad nwali layas s anda ara yessaweḍ ahellil n Dawed, Ay Ameɣlal, xaṣem wid i yi-yettxaṣamen, naɣ wid i yi-yettnaɣen yid-i. C'est imaginé. Rfed taseddarit-ik akked tzibbak, kker i d-tselkeḍ. Ddem amezrag-ik akked ujenwi ɣer wid i yi-ttqehhiren. Ini i terwiḥt-iw, d nekk i d leslak-im. Ad nneḥcamen, ad ttubehdlen wid i yi-bɣan lmut. Zamlal d ahellil ameqqran, yesɛa tmanya u ɛecrin n tseddarin, anida Dawed mi yella yettmuqul ar iman-is, mi yella yettmuqul ar leḥwaǧ-nni i t-ixuṣṣen, ar tiyitawin i t-id-ttaken si berra, ar s iɛdawen-is, ar s, netta ixeddem lxir, ur iwwiḍ ula d yiwen. Ur yewwiḍ ula d yiwen. Yeɛni ddnub i yexdem, nezmer ad d-nini di teswayin-agi, seg-k yettwaxtar-d sɣur Sidi Ṛebbi. Yella lbaṭel yecban wagi. Ddnub i yexdem, yeɛni lbaṭel i yexdem Dawed, seg-k yextar-it-id, idhen-it Sidi Ṛebbi i wakken ad yuɣal d agellid, i wakken ad yuɣal d lmuqeddem n wagdud n At Isṛayil, ad yuɣal d win ara izeggiren, ad yuɣal d ameksa n wagdud n At Isṛayil di ddunit-agi, ad yuɣal d netta ara izeggiren di ṭṭrad, d netta ara d-ittuɣalen si ṭṭrad, d netta ara yekkren ad ibnu, d netta ara yekkren ad ad d-ixdem yeɛni un système de vie, un système de fonctionnement i tmurt, amek ara tetteddu tmurt, d acu leqwanen, Netta ara yeṭṭebqen, netta ara s-ninin i wegdud, akken i t-yenna Sidi Rebbi i Yacuɛa akked iqeddacen merra akked inezzurefa merra iɛeddan, Ɣer-iten, ɣer leqwanen-agi, aru-ten ɣef nyir-ik, ssemmer-iten ɣef telweḥt n wul-ik, wul-ik, n tewwurt-ik, yak, xemmiten partout. Mi ara truḥeḍ, mi ara d-tuɣaleḍ, mi ara tbeddeḍ, mi ara teqqimeḍ, wagi i d lsas. Parce que Sidi Rebbi ineḍḍem ddunit. Nniḍam n ddunit-agi, le système de fonctionnement n tmurt-agi, le système nniḍam axemmem n tmurt n ddunit, amek i ilaq ad tettwaxemmem, amek i ilaq ad tetteddu, ad tettxemmim, ilaq ad tettxemmim ɛla ḥsab akken tt-isbedd, akken tt-yessers win i tt-id-ixelqen. Ɛla ḥsab n wawal-is. Ala ḥsab leqwa nni gexdem, ur neqqet ara, ur zennut ara, ur skiddibet ara, ur ttcehhidet ara s ẓẓur. Ma yella azger-ik i ikerzen, yemma ad d-yečč leḥcic mi akken i yella ikerrez, eǧǧ-it. Lumuṛ yecban wigadagi iwumi i ten-yexdem, ha? Wi ara yestenfɛen seg-sen, d netta neɣ d nekkni? Neẓra belli lukan ur t-nettaǧǧa ara azeggar-nni ikerzen ad yečč, tili yezmer ad iruḥ ad iwet deux tours, trois tours, ad yuɣal ad yexsi. C'est une fin. Donc le système s wacu ara teddu ddunit-agi. Ma yella kra neffeɣ i wawal n Sidi Rebbi, ayetma-tma tiyessetma-ti.

D nekkni i d lɛesker-ines. Mi imenɣi-nneɣ mačči akk d tecriḥt d weksum, c'est pas avec les personnes, mačči akk d yemdanen, lameɛna akk d tzemmar n ṭṭlam-agi i iselṭnen ɣef ddunit-agi. Faut faire très très attention. Iɛedda. Bulus yenna i tmezdayt, yeɛni Ifasus, yenna-yas, Ad awen-yeldi Rebbi allen n wulawen-nwen. Allen n wulawen ttwalint ayen ur ttwalint ara wallen, yeɛni tigad-agi. Allen n wulawen d liman. Aski acuɛa, lukan ur yesɛi ara, lukan ur yeṭṭif ara di lweɛd-nni n Sidi Ṛebbi, ad tqazmeḍ keččini, ad tqazmeḍ kemmini leṣwar ɛlayen n temdint n Yariḥu? Lɛesker-nni umi d-nnan akken i wegdud, nekkni nettban-d d ibẓaẓ zdat-nsen? Mi ma nenṭeq-d akteṛ n sin, akteṛ n Yacuɛa akked Kaleb, ad d-nini, s tezmert n Umeɣlal,

Akken i ten-id-yumar Umeɣlal, Illu-iw, wagi d Musa i ihedren, i wakken ad txeddmem ayen i d-qqaren di tmurt iɣer i tetteddum ad tt-twertem, ḥerzet-ten txeddmem ayen akk i d-qqaren, i wakken ad d-banem d iɛeqliyen, d ufihimen, zdat n yegduden, imiren mi ara slen. S leqwanen-agi merra ad inin s tidet lǧens-agi ameqqran d agdud yetteɛqlen yerna yefhem. Axaṭer, anwa lǧens-agi ameqqran i yesɛan iṛebbi-ten ar tama-s? Akken i yettili Umeɣlal, Illu-nneɣ, ar tama-nneɣ mkul mi ara nendeh ɣur-s. Mačči lḥaǧa tamezwarut s wacu nettzuxxu akked wiyaḍ-nni, dagi nezmer ad nzuxxu yes-s. Yak, ma asen-nini, ih, zemreɣ ad hedreɣ akked Rebbi, Rebbi ihedder-iyi-d. Ssawḍeɣ s annect-agi, tḥeqqeɣ belli Rebbi ihedder-iyi-d unkini zemreɣ ad as-hedreɣ, ad as-smireɣ kullec, asmi akk-nni il m'a déculturisé. Asmi akk-nni i d-iyi-yekkes ixemmimen-nni n zik i d-yeqqaren belli Rebbi yettmeslay-d kan i kra, n lanbiya, d acu-k kečč, d acu-k kemm, i wakken-nni ad ak-d-ihder. Mi ass-agi, anwa-t lǧens-agi, a timɣarin neɣ tucbiḥin, anwa-t lǧens-agi umi d-ihder Sidi Rebbi, umi yella Sidi Rebbi d Illu-is, i yettɣimi yid-s, mačči kan yella yid-neɣ, Mi yeldi aɣ-d ul-is ula nili akud-s. Ur d-inni ara Yasuɛ Lmasiḥ ɣef drar, dɣa mbeɛd mi yesselmed akken i yenna-yas, Ah Baba! Tumnem belli tiẓalla n Yasuɛ Lmasiḥ wwḍent? Mačči kan wwḍent, yeɛni xedment. Alur mmektit-d. Yenna-yas gar fdalen-is aggatas igenni, A Baba! Bɣiɣ. ad ilin d yiwen akudi, akken lliɣ nekkini d yiwen akudek, ce qui veut dire que nekkni akked Rebbi d yiwen. Atni yigerrujen. Tigga deg ɣas terri-tent ɣer lbanka tigga deg. Tigga dagi ɣas rrin-t ɣer lbanka, ɣas rnu-tt d aẓru. i ukesmekti di lewqat n facal. Tabrat tamezwarut i Korintiyen, ixef wis ɛecra, taseddart tis ḥdac, teqqar-aɣ-d ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple

I d aɣ-d-yewwḍen ass-agi di zzman, di lewqat ineggura, Bulus yenna-t-id ɛecra n leqrun-agi gar deffir, yenna-k lewqat ineggura. Donc d acu ara d-nini nekkni? Tettunefk-aneɣ-d timmad tamaynut, tettunefk-aneɣ-d une nouvelle identité. Amdan-nni aqdim yemmut. Nesɛa timmad tajdidt, une nouvelle identité. Agdud n At Isṛail isawel-as-d Sidi Ṛebbi i wakni il va révolutionner akni ah kan ɛawnet-iyi-d ad issenqlab tikli akked les systèmes n ddunit-agi. Tamezdayt ass-agi isawel-as-d i wakni ad tili révolutionnaire, ad tessenqlab tikli. D lsistam amek i leḥḥuɣ ddunit-agi. Zɣar ama teɣram ciṭuḥ amezruy, yeɛni amezruy n tmezdayt, amezruy n Lurup uɣur akka nreggel. D ṣṣeḥ, tella tidet akteṛ n dagi, tella injustice, tella tḥeqqit akteṛ n dagi. C'est vrai! Tamɣart yemmut-as wergaz-is azal n ɛecrin sna ad tafeḍ yexdem, yexdem, yexdem s, Anad, ixdem sin wagguren, tata wagguren di lmina yemmut, mi asmi ara taru temɣart ad s-tcegga n rrba duṛuni, neɣ ala? Mana, mana asken nuda, asken fka lweqt i yiman-nneɣ, asken fka ttawil i yiman-nneɣ, ad nẓer ansi d-yekka wannect-nni. Mi ara nɣer amezruy n tmezdat, ad naf lukan mačči d les révolutionnaires-nni, lukan mačči d imdanen i aɣ-icban nekkni, lukan mačči d tarwa-nni n Sidi Ṛebbi, sin, tlata, ṛebɛa, waqila même pas setta yid-sen. Ɛawden akk, hudden kullec, ɛawden kullec di temnaḍt-inna n l'Europe, alammi ass-agi nekkni, Nettɣellit seg wayen xedmen. Si tmezdayt i d-teffeɣ tḥeqqit-nni, d tamezdayt i d-yesnulfan sbiṭar. D imasiḥiyen i d aɣ-yecban d tarwa n Sidi Ṛebbi, d as-innan nekkini uhu, ur tterfadeɣ ara leslaḥ, ad ruḥeɣ ad jjmeɣ wigan i yiblisin ad ten-dawiɣ. Mbeɛd ttqadaren-ten ula di tlemmast n lbumbat.

Acimi? Ad nsali snibu ay atmaten, aṭas ad aɣ-yettraǧun. Ẓram acḥal leǧnas i yellan di lweqt-nni asmi d-yessufeɣ Sidi Rebbi At Isṛail, neɣ ala? Ẓram acḥal? Ur ẓriɣ ara. Mi aṭas, aṭas. Yiwet lḥaǧa i d-yessuter Yasuɛ Lmasiḥ, yeɛni

s yiwen s yiwen n lweɛd neɣ s yiwet n tidet i d aɣ-d-inna Yasuɛ Lmasiḥ d Linǧil sɣur Yuḥenna deg yixef 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ma yella kra tellam nat ddunit, wagi d Lmasiḥ ay iheddren. Wagi d win akken i d-yennan ad d-ilin tafat Tella d tafat. Ur ihedder ara di rrayeɛ. Lukan i tellam la teddunit, ddunit ad kent-tḥemmel. Axaṭer tḥemmel ayen i yellan d ayla-s. Mais, imi ur tellam ara la teddunit, mi ur tellam ara n ddunit, unkini xtareɣ-ken-id si tlemmast n ddunit-agi, ɣef annect-agi i kent-tekṛeh.

Ddunit-agi ur d-tettwali ara lemxalfa deg-neɣ, ur ten-id-nejbed ara, ur d-steqsayen ara, ur ɣ-d-ttreggimen ara, ur ɣ-d-ttqehhiren ara, ur d-ttqerriben ara ɣer ɣur-neɣ iwakken ad walin d acu i d sser-agi n tikli-nneɣ.

Parce que ma yewwi-aneɣ uḥemmer d asawen, axaṭer nekkni n uksawen, mačči n ukessar, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Ṛebbi ad ak-iniɣ tanemmirt tameqqrant. Tanemmirt, tanemmirt, tanemmirt ɣef leqder d lɛezz d lḥerma s wacu i d-tesburreḍ. Tarwa-inek, saḥḥit ɣef usiwel i d-tsawleḍ i mkul yiwen deg-neɣ, ur nuklal ara. Saḥḥit a baba Rebbi ɛzizen ɣef ṣṣber-inek i d-tsebgneḍ i wegdud-ik. Saḥḥit imi tsebganeḍ aneɣ-d leɛyub-nneɣ bla ma tḥeqqreḍ aneɣ. Tsebganeḍ aneɣ-d lexṣaṣ-nneɣ meɛna tettwaɛdeḍ aneɣ u txeddmeḍ-t dakken tettiliḍ yid-neɣ tettamsaleḍ aneɣ i wakken i a necbi ar mmi-k Yasuɛ Lmasiḥ. Fkiɣ a baba Rebbi azizen ad k-nezgir zdat deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Ya baba Rebbi azizen, ad nressi tamuɣli-nneɣ fell-ak, ad d-nettaǧew sɣur-k lemḥwiǧat-nneɣ, i wakken i di kulci ad tuɣal tmanegt i yisem-ik, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, s tezmert n Ṛṛuḥ Iqedsen. Amin.